penjire çykýar we pony penjire kamaza edip gelýär i kamastaka gire bärde kamastaka girenimizden soň ne bärde görkezýär kamastaka nirede duranlygy se user user i şu taýda biz mysal üçin de diske geçjekkä se diske geçjek bolsak şo diskiň adyny goýýar se yzynam iki nokat enter basýar ne bärde duransoň se diske duransoň geçmedi. A biz şuny D diske geçjek bolanda D iki nokat goýýas görün D diske geçýär. Indi bizde D diskiň içinde durşy bar şu. Başgada ýa fleşka bar bolsa ýa käbir gelýär maglumatda fleşkamda wirus bar ýene bir zat bar skript etdi açyp bilemok. Esasanam şu kompýuter windows ýedi sistemalarynda bolup bilýär. Şonda hiç hili syn. Siz fleşkany açyp, içine içindäki wirusy kompýuteriň içine zal kompýuteriň içine geçirmezden, içine maglumatdan görjek bolsak, şular edip görüp bileris. Maglumat barmy, ýok. Mysal üçin, D diskiň içine bärde tri buýrugyny berýäs. I bärde içindäki ýigdeleri katal kök görnüşinde görkezýär. Şu papkanyň içinde şu maglumatlar bar, şu papkanyň içinde şu maglumatlar bar, şu papkanyň içinde şu maglumatlar bar. Bärde diňe papkalar görkezýär, pylan papkanyň içinde pylan papka, pylan papkanyň içinde pylan papka. Ine, taýyn şablonlar, wideolar üçin Word ýüzündäki papka gitýär. Şunuň ýaly. Bularyň indi şunuň ýaly köp maglumat girizemizden soň, soň girizen maglumatlary pozmak üçin bärde cls goýýas. We öňki maglumatdan hem mes pozuldy. Indi biz C diske geljek bolsak C iki nokat. Indi gön C diske geldik. Indi C diske rabaş stola gelmek üçin CD goýýas. D harpy desktop ýazmaly. D bas goýup ta bassak gön D harpdan gelýän funksiýalar dokument, downloads, alyp dur. CD ide geljek bolsaň iki nokat. Siji desktop ine şu wagt raboç stola geldik. Indi raboç stoly geçenki oturuşym ýaly papka döretjek bolsak mg 1. Indi papkaň adyny nädip goýsaň bolýar? Mysal üçin wepa. Indi bärdine wepa papka wepa papkany ýasady. Indi ýasan papkamyz pozmak üçin ýa şu pap geliň şu näme edeliň? Papkaň içine bir papka ýasalyň. Onuň üçin siji Wepa, Wepanyň papkaň içine girdik. Oňam içinde Enzi. I içinde mysal üçin täze ýasan bukjamyz. Bu şeýlelikde Wepa papkaň içine ýazsyn. Ine, bukjamyz täze ýasan. Näme üçin bäri 3 sany papkaly? Sebäbi 3 sany probel goýduk. Täze, probel, ýasan, probel, bukjamyz. Göni 3 sany papka.

Bukjamyz aýnyň daşyna çykyp gitse şu wagt içinde girip görsek ýaňky maglumatlar ýok pozit gymmatyny indi bärden bolsa başdak desktopa gelýär desktop raboşda bolýar desktopa gelemiz soň bär desktopda bolsa wpany pozýas wpa we şeýtde ne wpa adam pozduk indiki videoda görüşýänçe hoş sag boluň Ýok wala soňabak gerekdä. Dostlar şeýle wideolaryň ýene gelmegini isleýän bolsaňyz kommentariýada belläň aktiw galdyralyň täze başladyk we başgada kim näme hakda gyzyklanýan bolsa kommentariýa bellesin hökman alyp çykarys näme. Taň kesäýmäraýda. Okey good. Ok Google ty tak napiši potom my posmotrim kak Dostlar eger ýene şun ýaly wideolaryň dowamy gelsin ýa başga ugurdan programmirn ugrundan bize ýne şul ugurdan has zapros gelse şol ugurdan aýratyn bir kurs açmana mümkinçiligimiz bar şol ugurdan aýratyn repetitor tutarys garaz şol ugurdan alyp çykarys kanalymyz uniwersal aýtişnikler üçin türkmen aýtisini has-da mundan beýläk ýokary Ileri gitmek üçin kanalymyzy açdyk we dowam ederis. Biz bilen galyň!